Dyna sypreis. Un bore braf, dyma mam yn rhoi cwtsh fawr i ar ffeira fach cyn dweud, Rwy'n mynd am dro bach nawr, cariad, ond fe fyddai nôl cyn bo hir. Mae'n siŵr o fod yn ddiwrnod hyfryd. Edrycha, mae'r haul fel pelen o dân. Gwyddai'r arth fach eira fod ei mam wrth ei bodd yn yr haul braf ac yn dotio ar liwiau hardd. Wrth farwelio â hi, cafodd syniad. Fe wn i sut mae gwneud mam yn hapus, meddai. Rhaid i fi drefnu sypreis. Beth am i mi addurno'r ffau, meddyliodd wrth ei hun. Felly dechreuodd gasglu pentyrrau o eira i ffurfio eirth bach o iâ i groesawu ei mam gartref. Bydd rhain yn siŵr o ddod â gwên i'w hwyneb, meddai'r arth eira bach. Ond doedd hi ddim yn gwbl fodlon ar sypreis, felly i ffwrdd â hi i chwilio am addurniadau eraill. Cyn hir, sylwodd yr arth eira fach ar rhywbeth yn disgleirio y tu allan i ogof y blaidd. Gwych! gwaeddodd. Clychau iâ! Ga i fynd ag ambell un i addurno ein ffaen ni fel sypreis i mam? Wrth gwrs, meddai'r bleiddiaid bach. Beth am i ni dy helpu di? Felly dyna gasglu'r clychau iâ mwyaf disglair a hardd, a mynd â nhw nôl i'r ffau. Roedd y clychau iâ'n pefrio'n wych yn yr hael, wrth i'r tri ffrind ei gosod yn ei lle. Bydd llygaid mam yn dawnsio wrth weld rhain, meddai'r arth eira fach. Ond doedd hi dal ddim yn fodlon. Rhaid cael mwy o addurniadau, meddai. Fedrwch chi helpu? Wrth gwrs, cytunodd y bleiddiaid bach. Ar waelod y llethr ia, roedd sgwarnog yn chwarae yn y borfa yng nghanol y blodau. Dyma blodau hardd, meddai Sgwarnog. Maen nhw newydd i wthio'u pennau allan drwy'r eira. Fe fyddai mam yn hoffi blodau, meddai'r arth eira fach. Wneud i ein helpu i gasglu ambell un? Wrth gwrs, chwarthodd Sgwarnog. Dyma'r arth eira fach, sgwarnog, a'r bleiddiaid bach yn creu carped o flodau i arwain at y ffau. Bydd mam wrth ei bodd â'r blodau, meddai'r arth eira fach. Ond mae hi'n hoffi'r goedwig hefyd. Beth am i ni fynd i chwilio am addurniadau yno? ac i ffwrdd â'r criw ar frys drwy'r eira. Roedd y goedwig yn disglair gan iâ. Sylwodd yr arth fach eira a rhywbeth yn sbecian arni o tu ôl i'r goeden. Helo, Carw! Ry ni wedi dod i'r goedwig i chwilio am rhywbeth fel surprise i mam. Beth am y brigau rhewllyd yma, meddai Carw. O ie, fe fydd hi ar ben ei digon. Chwarddodd yr arth eira fach. Wneud i ein helpu i'w gasglu? Wrth gwrs, gwenodd Carw. Nôl yn y ffau, dyma criw ffrindiau'n creu bwa o frigau, rhewllyd dros y fynedfa. Bendigedig! Ond mae eisiau un peth arall, meddai'r arth eira fach. Beth am rhain? llefodd llais bach tylluan. Fe glywais i am dy sypreis di, Arth Eira, felly dyma ddod ag Eiron Coch i ti fel addurniadau. Does dim yn well, hwtiodd, wrth ollwng yr Eiron prydferth o'i big. Coch yw hoff liw, mam! Diolch, tylluan! meddai'r Arth Eira fach. O'r diwedd, roedd y ffaen barod. Roedd yr eiron a'r blodau a'r clychau iân disgleirio nghanol yr eira. Gyda hynny, daeth mam i'r golwg. Am sypreis gwych gwenodd a'i llygaid yn dansio. Nawr beth i ni roi sypreis i chi, meddai. Ydych chi'n barod am olygfa rhyfeddol? Dewch pawb! Felly dyma'r arth eira fach, y bleiddiaid bach, sgwarnog, carw a tylluan yn dilyn mam i fyny ac i fyny i gopa'r bryn llithrig. Roedd yr awyr fel clogyn tywyll o'i cwmpas, ond o'i blaenau roedd rhyw olau eiraid rhyfedd yn ei denu. Beth sydd yno, mam? Beth yw'r sypreis? holodd yr arth eira fach.